Aslam a Ṛebbi, ṛṛeḥma a Ṛebbi, d imeqqranen fell-awen ay atmaten, argaz tameṭṭut. Ass-agi atah uɣaleɣ-d s yiwen n lsuji yeqqnen mliḥ ɣer ccyax n lǧama, ur ttsetḥiɣ ur ttagadeɣ, waṭas deg-sen ur caxen ara. Ils ne sont pas à la hauteur n ddin neɣ n lmesuliyya i yellan yeɛni ɣef tuyat-nsen. Ussan-agi neqqim nekk d weltma tameqqrant la tettẓalla. Nejbed-d akka awal ɣef ddin Almi iyi-d-testeqsa, tenna-d, A gma, mel-iyi-d d acu d Ṛebbi, d acu d Muḥemmed, ɛaleyhi ṣṣalatu wassalam. Ur tessin ara weltma, ur tefhima gram deg-s. Ur tsa aucune idée ɣef Ṛebbi. La seule idée i tesɛa ɣef Ṛebbi, belli ixelq-itt-id, ixelq-aɣ-d. Alor, wellah ula d ar ccetweɣ, wellah ar d-iyi-ɣaḍ lḥal mliḥ mliɣ, setḥa tessefeɣ fort weltma, D ayen i d-tefka teswiɛt ur teɣri ara, packu tameṭṭut tameqqrant di lmamoni n iẓanen, 63, 64, twalam tamurt taqbaylit amek tella. Alors, à travers weltma-agi, neɣ la question-agi n weltma, yeɛni iɛawen-iyi Rebbi, alaḥsab tamusni-nni-inu ula d nekkini xuṣṣeɣ aṭas, Sfehmeɣ ɣas i weltma amek i llant temsal d acu d Rebbi, d acu d Muḥemmed, ɛaleyhi ṣṣalatu wassalam, d acu i d laxert, d acu akka, ayen umi zemreɣ yeɛni. Ɣas drus mi, ḥemdulillah, wwḍeɣ fkiɣ-as une idée. Alors, ass-agi bɣiɣ ad sen-iniɣ ad hedreɣ i ccyax Lǧama, akked Wizarat Ccu'un Ddiniya, yakk lqa'imin di Mudiriyat n Ccu'un Ddiniya, wigi i ixeddmen les programmes, wigi i d-yettceggiɛen ddurus-nni n lxuṭab n lǧamuɛa neɣ n lmunasabat neɣ ttewǧih u lircad, akken i awen-yehwa semmit-as, belli ad sen-iniɣ wellahi ma la txeddmem axeddim-nwen akken ilaq, d'ailleurs ddin yuɣal d siyasa, yuɣal d ttiǧara, yuɣal d ssisipi, alors yuɣal d zzerdat, illa d lmunasabat, bɣiɣ a sen-d-iniɣ belli ilaq a t-twalim mliḥ ɣer ce cas-agi n weltma, ɣer lḥala-agi n weltma akked lḥala n waṭas i yellan am weltma neɣ kter n weltma, au moins weltma Euh, tesseqsay-d, tefka-yi-d la question. Ilaq ad teddmem en considération, ilaq ad teddmem di lbal-nwen wigi ur neɣra ara taɛrabt, imɣaren, timɣarin, neɣ euh, ma medlijen, ur sɛin ara la chance ur ɣran ara, ad asen-d-heddrem s teqbaylit mi d ayen walaɣ impossible. Timura taqbaylit as d-ttggan timura tiqbayliyin as d-ttggan lecyax d aɛraben. D aɛraben yal ass n d-heddren s lluɣa lɛarabya lfusḥa sufella n lmanabir-nni neɣ di ddurus-nni n tewɛawya neɣ n liɛraḍ-nni deg wass lǧemɛa.

Ulac. Alor, mi ara d-fken ccix d aɛrab ɣer tmurt n leqbayel, ur ẓriɣ ara amek ara tefhem weltma, amek ara tefhem yemma, amek ara fehmen wiyaḍ unsarad taqafa di lluɣa lɛarabbya lfuṣḥa. Wallahi, c'est une catastrophe. Daɣenni, akken qqaren uɛraben, faqid ucceyi la yuɛṭih, ur nunsi ara lḥaǧa ur k-tt-id-tettak ara. Llan kra n ccix lǧameɛ, wallahi a ǧǧmaɛ, ar d aru dubbli i la tturu dubblin. Muqel kan ul-nsen ma yelha, ma yeṣfa, ma sɛan neyya, ma yella ḍrimu, taqafanin-nsen n ddin-ya zero, zero, zero, mazal-iten, yenna-d Lbuxari, yenna-d wayeḍ, yenna-d wayeḍ, d nnaqel, d nnaqel, d les perroquets i la d-ttɛawaden ayen yellan di tektabin i yellan depuis balak trente mille ans, ur d-qqareɣ ara yakan alef u ṛebɛemya ssana. Tsegrab ur xeddmen aucun effort, aucune initiative, ur ttḥawan ara akk ad ffɣen si lafay-nni n ljumuɛ i sen-d-fkan par ordre la hiérarchie neɣ n ccifan-nni-nsen. Ilaq l'imam ad d-yeffeɣ si lkar-nni neɣ le cercle-nni i s-d-xedmen, ilaq ad yesɛeddi initiative personnelle, ilaq ad iteqqef, ilaq ad yeqqar, ilaq ad d-yawi ajdid, Ilaq ad yeddu ad yeddu d ddunit akka tedda, mačči d Lbuxari i d Ṛebbi-tsen, mačči d Lbuxari i d les références-nsen, wellah yir si malheureux wellah ar si grave, si grave, mačči akka i ttwaxdament temsal, non. Ilaq, ilaq imɣaren d timɣarin, ilaq win ur nessin ara ad yessin ddin-is, ad yessin ad yeẓẓal, ad yessin ad ad yettweḍḍi, ad yessin ad iṣeddaq, ad yessin ad iɛebbed Ṛebbi, mačči, mačči d, ur ẓriɣ ara nekkini, yerya, yerya. Tella yiwet n taddart mfaraqen iderman-ines, mbezzagen, mbezzagen sérieusement. Alors, hedreɣ-as i ccix-nni, neɛ twalaḍ acu yellan di taddart-inna, isay, isay ad txedmeḍ d ders fi iṣlaḥ dat lbayin, le mecml, belli Tefriqa diri-tt, tagmat i yelhan, yakka yakka. Ccix-nni mi xedmen wigi tameɣra ad iruḥ, mi xedmen wiyaḍ-inna tameɣra ad iruḥ, irebbeḥ, irebbeḥ, fik illa lǧihat ayen fell-asen, Cukkeɣ isuɛed-it lḥal mi ferqen akkenni, mi laɛmer d-ixdim dderc akken akken i d as-nniɣ nekkini, pourtant ur nlehha ara ad s-hedreɣ, ar t-sfaqeɣ ar d as-mniɣ, mi cukkeɣ isuɛed-it lḥal, laɛmer akk i d-yehdiren s ujenni, wwḍen lɛibad almi llan kra n yiregglen si lǧama-nni ad ruḥen ɣer lǧama niḍen axaṭer mɣunzan. C'est grave, c'est grave! Alors le rôle n ccix dagi ur yelli ur yesriḥ. Daɣen i ɛaceɣ anka, mlaleɣ ankrityen, yiwen d amasiḥi, a heddreɣ yid-s, a yenna-yi-d c'est un plaisir mi tesɛam ccix nekni taddart neɣ ccix nwen ixuṣṣ mliḥ nnivu, ulac lmustawa, ulac waqila ula d tiẓyamanin. A yenna-d, Naas ayɣer tferḥeḍ seg wansi ara ccix yelha, A yenna-d wellah lukan tesɛam ccix yelha i aɣra amteqqef yesɛa lbagaj, yenna-k tili ad ẓẓallan akk at taddart-nwen, yenna-k wellah ar daɣ isuɛed mliḥ mliḥ, twalam ɣer lekriti-agi amek la yettxemmim, amek iwala, il a remarqué belli ccix yelhan ad d-yernu un plus. Bɛet ɣer tuddar n leqbayel, deg wanga yella uɛuǧ a wen-t-id-ceggan. Nekkini ayen ẓriɣ ẓran medden di taddart nneɣ ɛeddan yiwen ccix qqan as ccix Trabandou ala ttijara ala ṭṭleɛ wehbaṭ iɛedda yiwen. Amur a nkemmel yella nɛawen dinna yiwen ccix welhar d Trabandou sans pitié yella wayeḍ c'est un obsédé sexuel ccix lǧama cad djinsiyen

Daɣen irumarka yiwet lḥaǧa i teqbayliyin di tiggad tiggad yettẓallan, tiqbayliyin ttruḥunt partu, teffɣent partu, rekbent partu, ttxalaḍent partu. J'aime demande ayɣer tiqbayliyin daɣen ur la ttruḥunt ara s waṭas partu ɣer leǧwameɛ? Ttruḥunt snat tlata timɣarin-nni, tiggad-nni, ur ẓriɣ ara nekni amek ara tent-ttwalin kfant si ddunit. Non! Lǧameɛ, mexdumet i urgaz, i tmeṭṭut, ruḥemt ad teẓẓallemt i Ṛebbi, ruḥemt ad teẓẓallemt i Ṛebbi. Ṛebbi ur d-yenni ara tameṭṭut d lɛewṛa, Ṛebbi ur d-yenni ara tameṭṭut d lfitna, ur d-yenni ara Ṛebbi tameṭṭut belli ur ilaq ara ad tṛuḥ ɣer lǧameɛ, ukunṭṛir Ṛebbi yumeṛ-aɣ-d am rgaz am tmeṭṭut, di lmeɛna n wawal-is yenna-ak xudu zinatakum inda kulli masǧidin, xudu zinatakum inda kulli masǧidin. Alors tin i sɛan aseqsi, tin i sɛan lmuckel, ɣas iwar, ɣas mɛeqqed, ay t-id-fek dagi di l-youtube-agi, di la chaîne-agi-inu, il n'y a pas de problème, on fera de notre mieux, amek ara tt-nqenneɛ, amek ara tt-nemmel, amek ara tt-nernu di tmusni, si cwiṭ-agi n tmusni i nesɛa nekni.